Болгар радиосында һава торышы.
Хәерле кич, дуслар. Иртәгә язучан болытлы, төнлә бераз кар явачак. Э, көнчыгышта, көнчыгыш районнарда буран булу ихтимал дип кисәтә синоптиклар. Төнлә һәм иртән 19-24 көнбатыш районнарда язган вакытта 25-30 көнчыгышта 12-17

Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Сәхнәдәш тапшыруын башлыйбыз. Без турдан туры эфирда эшлибез. Болгар радиосының ВКонтакте төркемендә сез безне шулай ук карый, күзәтә дә аласыз. Рәхим итегез, карага, карап кына калмагыз, үзегезнең фикерләрегезне, тәкъдимнәрегезне, сорауларыгызны шулай ук яза аласыз. Студиябезнең кунагы үзе Матур, үзе чая, үзе үткен, булмаган, белмәгәне юк. Гүзәл Салаватова студиябездә кунакта. Исәнме, матуркай, хәерле кич. Хәерле кич, Айгөл, хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Э, мин инде хәзерге минутларда тыңлаучыларыбызга мөрәҗәгать итәм. Э, дуслар, әгәр дә ки, әлеге җырчыны беләсез икән, димәк, сезнең аңа карата әйтер фикерегез бар. Әгәр дә белмисез икән, рәхәтләнеп таныштырабыз. Гүзәл Салаватова дигәч, Э, иң беренче чиратта э, нинди э, картина нинди портрет күз алдына килеп баса дип уйлыйсың тамашачыларның гүзәл менә син үзең сине ничек беләләр ничек таныйлар мине беләләр гүзәл салаватова дигәчтен гүзәл салаватова дигәчтен инде беренче булып миңа калса минем ихлас елмаюым килеп басадыр Ә, миңа да нәкъ шулай ук һәм беләсеңме, кечкенә дә төшкенә дип әйтәләр, нәкъ менә синең кебекләргә. Безнең кебекләргә дип Безнең әйтим. кебекләргә. дип әйтим әле. Аннан соң э, минем өчен, мәсәлән, э, мин сине күптән түгел генә беләм һәм э, мин минем өчен менә ачык кешеләр. Э, Ачык, киң күңелле кеше буларак күз алдыма килеп басасың. Син э, контактка тиз керәсең, кеше белән аралашып китә торган менә шундый э, кыз Гүзәл Салаватова. Әйе, бик дөрес, Айгөл. Менә хәлләреңне дә сорамадым, шулай дип портретыңны башта ясаттым. Хәзер портрет күз алдында һәрбер тамашачыбызның, һәрбер тыңлаучыбызның. Бураннарны ерып ничек килеп җиттең соң, Гүзәл? Бу аякларында кар күп яудымы? Бик каты күп яуды. Алланың рәхмәте, Айгөл э, кичә синең белән язышканда бит инде Гүзәл килә алырмысың микән, бураннар Борчылдым. туктар микән дип, әй борчылдың. Менә мин әйтәм, тагын бер кат э, Тәңребезнең рәхмәтен Бүген татыдым үземнең өстемдә инде. Буран туктады, кояш чыкты, юллар чистартылган, шундый рәхәт җайлы килдем. Аллага шөкер. Менә шушы көнне нәкъ шушы урында очрашырга насыйп булган. Гүзәл, э, синең белән таныштырып китик э, тыңлаучыларыбызны, белмәүчеләр өчен э, әйтеп узыйк. Син Тәтеш районы кызы. Әйе. Тумышым белән Тәтеш шәһәреннән. Тумышың белән, ә бүгенге көндә син Буа шәһәрендә яшисең. Нәкъ үзендә. Э, шул ук моментта, әйтик, шул ук вакытта син э, алып баручы туйлар, мәҗлесләр алып барасың, э, шул ук вакытта син телевидениедә дә тапшыруларда катнашырга өлгерәсең һәм җырчы буларак сине тамашачыларыбызга бүген таныштырабыз, Алла бирса. Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтында укыган. кеше буларак э, режиссер кеше буларак әйтәсем килә бүгінгі тапшыруның режиссерлык э, бөтен идарәсін сиңа тапшырам димәк сораулар биреп кенә түгел синдә миңа сорауларың булса сорауларны бирә аласың гел мин генә сорау бирә торган болмасын ярыймы әйдә шулай итеп килешәбез ошый әле бу миңа ә, шулаймы менә шулай итеп ошаганча эшлик әле үзебезчә эшлик димәк син мәдәният һәм сәнгать институтында кімде оқыдың Ә, беренче булып укырга кергәндә, ә, мәрхүм урыны җәннәттә булсын, Ришат Нуриахметович Хузиахметовта. Аннан соң инде читтән торып укырга күчтем. Икенче курстан ә, Рошен Шариповичка инде. Һәм син режиссер, э, театр режиссеры булырга укыдың. Әйе. Э, театр режиссеры һәм кино режиссеры кино телевидение ә кино телевидение ә, бу юлдан ник китмәдең сорыйм әле
кияүгә чыгу юлын сайладым димәк э, ниндидер э, сайлау моментында әйе. син шәхси тормышыңа өстенлек бирдең әйе нәкъ шулай булып чыкты һәм дөрес эшләгәнмен дип уйлыйсың Дөрес, чөнки хәзер э, чәчәк кебек шулкадәр дә акыллы, уңган булган, тырыш кызыбыз бар бүгенге көндә, Аллага шөкер. Э, бәлки ул вакытта э, уйлап торып, тукта әле, вакыт түгелдер, укыймдыр, алайдыр, былайдыр диеп, э, төрле-төрле уйлар белән дәвам иткән булсам, Бүгенге көнгә кадәр менә шушылай. Ул вакытта сәнгать юлына кереп киткән булсам, сәнгатьнең инде э, тәмен татыган булсам, бәлки бүгенге көнгә кадәр шулай йөрер идем сайланып. Э, Димәк, син карьеристка түгел. Ә, Юк.
Мин а, бүгенге көндә менә алып баруым да, җырлавым да, җыр сәнгате дә, һәммәсе дә күңел өчен. Ә мин килешмәс идем. Ничек инде син э, карьера дип янмасаң, әйме? Бүгенге көндә көнне белми, алны, ялны белми ничек эшләр идең икән? Әллә син үзеңә барыбер яллар бирәсеңме? Ә, карьераны с- карьеристка булсам карьераны сайласам ә, әйтәләр бит әле по головам идет диеп Әйе. менә нәкъ шулай булыр иде миңа калса Ә, бүгенге көндә

Калганнар ачуланмасын да. Син хәзер монда килгәнгә күрә генә әйтәсең инде Юк, шулай дип. юк, юк, юк, Айгөл.
А, Мин гел төр- дөресен һәм турысын бәреп әйтә торган кеше, шуңа күрә миңа э, карьеристка булырга бераз гына Авырак. авыррак. Әйе. Э, Бик яратам Болгар радиосын. Болгар радиосын да һәм аның тыңлаучыларын да. Чөнки эм, җылы капма каршы матур сүзләр язалар бу инде күңелне җылыта Болгар радиосы белән 2021 елдан бирле хезмәттәшлек итәбез. Аллага шөкер, ай саен радиостанциядә үзебезнең җырларыбызны, үземнең шәхси җырларымны яңгыратырга мөмкинлек бирәләр. Менә матур гына иттереп, инде бүгенге көндә, Аллага шөкер, Болгар радиосында яңгыраган җырларыбыз сәхнәләрдә дә яңгырый. Болгар радиосы оештырган э, хит-парад концертларында да бүгенге көндә җырларым яңгырый һәм шуның өчен күңелем шатлана. Әйе, Алла бирсә, менә инде мәгълүмат булсын тыңлаучыларыбызга. Билетлар юк, шулай да әйтеп куйыйк әле Гүзәл Салаватова 12 февраль көнне э, Ленин мәдәният үзәгендә булачак э, концертта, хит-парад концертында әлбәттә чыгыш ясаячак. чикләү алты плюс без инде моны күрербез ы татарстан яңа гасыр телеканалында да алла бирса әле синең жырларыңны карап концертларда ыыы инде чыгышларыңны карап күзәтеп барырга мөмкинлек булыр ә бүген исә безнең тыңлаучыларыбыз инде яза башладылар менә син әйттең бит тыңлаучыларыбыз ы ярата тыңлаучыларыгызны яратам дип безнең тыңлаучылар да сине яратып өлгергәннәр инде фикерләрен язалар үзләренең матур ы теләкләрен җиткерә башладылар

Гүзәл Салаватова студиябезнең кунагы. Без турдан туры эфирдә эшлибез. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, э, эфир барышын сез күзәтә аласыз ВКонтакте Болгар радиосының рәсми төркемендә. Гүзәл, бик зур рәхмәт. Э, бу җырың синең беренчеләрдән булып язылган җырларың дип беләм, әйеме? Әйе.
Бик яратып башкарасың син әлеге җырны. Мин дә менә синең нәкъ шушы җырың аша беләм. Әйе, бик каты яратып башкарам. Ә, Беренче җырларымның берсе, монда әле а, тавыш та ул кадәр теге үз-үзеңә ышаныч та юк. Шундый җиңелчә генә, әйеме? Ә, Калган җырлар инде м, менә мин үзем дә тыңлыйм хәзер. Ә, Шул язмаларны беренче, икенче, өченче җырларны һәм яздырган саен, теге еллар үткән саен, яңа җыр эшләгән саен тавышта үзеннән үзе шундый ышаныч, ныклык барлыкка килә икән. Гомумән, йөргән таш шомара дип тикмәгә генә әйтмиләр бит. Әйе, әйе, тормыш э, дәверендә һәрберебез дә шулай ук инде тормыш багажы, тәҗрибәсе барлыкка килгән саен барыбер ныграк басып и- Әйе. атлый башлыйбыз бит. Әйе, әйе. Тормыштагы төрле ситуацияләрдән үзебездә э, чыгар өчен көчләрне күбрәк тоя башлыйбыз. Нәкъ шуның кебек җырда да шулай ук. Э, Җырга килгәндә, менә хәзер син җырлаганда уйлап утырдым, мин әйтәм, әни өчен җырлый белә торган кыз. син элек тә җырлый белә идеңме соң бала чактан ук инде әйе җырлый белә торган кыз хәзер бит инде шундый тенденция э, кем җырлый белә ул җырчылыкка укырга керә мен айтам нигә бу режиссер ә, э, театра телевидение ә, э, режиссеры буларак укырга китте икән нигә җырчылыкка китмәдең син менә шундый сорау туды әле син җырлаганда чөнки минем Ияле. нәкъ менә синең кебек бәлки ә, ул вакытта сезне карыйдыр имдер инде Мәктәп елларында укыганда. Ярар, алай ук бетереп ташлама инде син безне хәзер картайтып.
Сезне генә түгел, гомумән алганда инде менә Екатерина Стриженова минем прям кумирым иде инде аның шундый матур итеп төгәл итеп э, телевидениедән сөйләүләре, доброе утроларны беренче каналдан алып барулар. Минем алып баручы буласым килә иде. Телевидение, радио алып баручысы буласым килә иде һәм нигәдер менә нәкъ менә шул режиссура факультеты миңа ничектер ярдәм итер диеп уйлап Шул факультетка кердем. Дөрес сөйләмисең, сыйха әминекен сөйлисең. Нигә? Ә шулай, чөнки мин укырга кергәндә, мин мәдәният һәм сәнгать э, академиядә укырга кердек, университетта укыдык, институты тәмамлап чыктык без, белсәң, менә нинди, нинди юл үттек, әйме, э, менә шушы э, биш ел эчендә. Мин шулай ук укырга кергәндә, минем телевидениедә эшлисем килде, ул елны набор юк иде, җыймадылар. Телевидение өчен бездән соң җыелды институтта курс, ләкин мин бит инде бер ел көтеп утыра алмыйм кайчан жыярлар дип мин укырга кердем театраль факультетка ни өчендер режиссурага түгел ә нәкъ менә актерлык осталыгына укырга кердем һәм менә шуннан шуннан кит инде үрелеп кит инде сен хәзер менә минем язмышны сөйләгән кебек сөйләдең үзеңнекен шулай булды бит
шундый теләк шундый теләк белән янып яшәдем әйе һәм теләкләрем Чәлпәрәмә килде. Ник?
Я, чөнки ул вакытта инде менә йөргән йөргән егетемә кияүгә чыктым мин. Ул миннән 7 яшькә олырак. Аның вакыты җиткән иде. Шуңа күрә ул тәү Аны көтеп торырга вакыты юк иде, синең ашыңа ашыгырга кирәк түгел иде, әйме? Мин бер дә үкенмим, Аллага шөкер. ә, шулай килеп чыкканына барыбер бит менә барыбер дә интервьюларга киләм телевидениедә тапшырулар алып барам җырлар яздырам язмышыңа язылганны язмышлардан узып булмый дип тикмәгә генә җырламадым мин әле генә язмышыңа язылганны барыбер безгә үтәргә дә безгә күрергә менә бер э, интервьюда сен әйткәнсең мин бәлки дөрес аңламаганмындыр мине сәхнәгә чыгармадылар дигәнсең әйе ә ни өчен Ой, бу һәрбер интервьюда да бу сорау була инде, мин моны теге сөйли сөйли, дөресен генә әйткәндә, яңадан үземә дошман, дошманнар яңадан үземә Юк, дошманнар сөйлисең, җыям. сөйләмәсә сөйләмә.
Йыртылып беттеме? Йыртылып бетсә сөйләмә. Ертылып бетте инде. бу. Яхшы, сөйләмә.
Ә, Моны төшереп ә калдырыйк.
бүгенге акылың белән шул вакытка кайтсаң, син э, шулай ук эшләр Бүтәнчәрәк. Юк, идең. юк, юк, юк, юк. Әлбәттә, юк. Бүтәнчәрәк, бераз гына хәйләкәрерәк булыр идем. Әйттем бит, табигатем буенча мин э, туры бәреп әйтә торган, дөреслекне казый торган, эзли торган. Менә елдан ел аңлыйм мин ул дөреслекнең беркемгә дә кирәк түгел икәнен. Ләкин дә үземә теге үземнең күңелем тыныч булсынга мин барыбер дөреслек яклы башны бәрә бәрә дәлиллисең инде менә шул күз чыкканчы аңлашылды рәхмәт җавапларың өчен тыңлаучыларыбыздан килгән хәбәрләр бар мин аларны укыйм э, инде мөмкинлек булган саен җавап бирәсең килсә э, әйтерсең, ярыймы? Э, Тахир Гарифуллин чәчәкләр җибәргән сиңа, ләлә чәчәкләре әле 8 мартка иртәрәк булса да, менә дигән, әфәрин. Э, Гөлсина Зарипова, Гүзәлкәем, уңышлар телим ди. Һәм шулай ук инде Нияз Кашапов хәерле кич теләп кала. Нурия Бариева Загидуллина, уңышлар сезгә ди. Ай, рәхмәт.
Гөлшат Каримова, хәерле кичләр. Бик матур җырлыйсың, Гүзәл. Үзең дә бик чибәр. Уңышлар сезгә дип язып җибәргән. Рәхмәт, амин. Рәхмәт, бик зур. Әйе, күзне ала алмыйча карап утырам. Көймә кебек күзләре, челт-челт килә, чынлап та бик э, мөләем. Карый аласыз, дуслар, сез дә кереп ВКонтактега. Дамир абый. Дамир абый безнең Дамир Буа абый. якларыннан. Дамир абый язса мөләеме, сөлге буе яза, мин аны бик рәхәтләнеп укыйм, беләсең. Ул шундый Гаҗәп кеше. һәрбер килгән кешегә үзенең э, фикерен җиткереп, э, хөрмәтен күрсәтеп яза. Ул рәхмәт сезгә, Дамир абый. Укыйм әле, рәхәтләнеп. Әссәламәгаләйкем дип башлый ул. Сәхнәдәш тапшыруның алып баручысы Айгөл Хәйруллинага һәм кунагыбыз Гүзәл Салаватовага буа якларыннан кайнар сәламнәребезне юллап калабыз. Гүзәлебез дә тыш якларыннан булса да, без аны үзебезнең якташыбыз дип исәплибез. Ул Буа халык театрында берсеннән-берсе матур спектакльләр куйды. Үзе дә төп рольләрне башкарды, әйтик, Мирза Ямирнең Тормыш җыры героик драмасында Фатыйма образын югары сәхнә осталыгы белән башкарып, тамашачыларның күңелләрен яулаган актриса. Гүзәл Буа халык театрын иң югары баскычка күтәрде дисәк тә хата булмас. Бу коллектив хәтта Төркиянең Мәрсин шәһәрендә үткәрелгән халыкара театр фестивалендә дә катнашып, зур уңышларга ирештеләр. Гүзәлнең иҗатын күзәтеп барабыз, уңышларын күреп шатланабыз. Җырларын яратып тыңлыйбыз, Буадагы концертына да бардык, инде талантлы кызыбызны тагын сагынып та өлгердек. Гүзәл кызым, сезне концертыгыз белән Буа тамашачылары көтә, исәнлек, гаилә бәхетләре һәм иҗади уңышлар телибез. Ә без сезне хөрмәт итәбез, яратабыз, ихтирам белән Дамир абыегыз Буа. Дамир абый, барлык күңел кылларын селкеттегез, э, тибрәндердегез. Э, рәхмәт, менә э, бераз гына сер сандыгын да ачтыгыз. Мин чөнки Гүзәл студиябезгә килеп кергәч, э, син актриса була театрында актриса булып эшләдеңме дип сорадым. Ул юк диде. Нигәдер яшереп калырга теләде актриса булып эшләгәнлеген. Конкуренция булыр дип уйлады ахыры. Ә бит уйнагансың, Карамыш сиңа кадәр барып җиткәнсең икән. Дамир абыйга бик зур рәхмәт, чынлап торып, шул кадәр дә җылы күңелле, ихлас, бер миңа калса, менә Дамир абыйда бер начарлык, бер начар фикер дә юктыр. Позитив мышлениелы шундый. Рәхмәт, Дамир абый. Әйе, Буа халык театры. Идел йорт дигән фестиваль бар бит инде. Бүгенге көндә дә бар ул, Аллага шөкер, чәчәк атып килә. Буа халык театры. Шуннан башланып китте инде әкрен генә сәхнәгә атлауларым. Бик зур сынаулар аша бу халык театр режиссеры эшенә килдем мин. Һәм әйе тормыш җыры спектаклен тормыш иптәшем белән бергә чыгардык без аны. Бик шул кадәр дә уңышлы спектакль булды.

мхм саубуллаштым менә бит ә ничек сиңа гомумән ыыы менә яхшы җырчы буларак ы менә хәзер син бүгенге көндә инде ы ныклы төпле аякларың белән басып торасың сәхнәдә әмма ә актриса буларак басып тору ничек иде сиңа син бит инде режиссерлыкка укыган ай айгөл ул вакытлар алып кайтты әле бу дамир абыйның истәлекләре әйе ай яшьлек рәхәт рәхәт ы үзеңнең ролеңнең Үзеңнең персонажыңның эченә кереп, үзең аша аны үткәреп, аның язмышын яшәп, шул спектакль барышында рәхәт. Ну, миңа күбрәк инде э, драматик рольләр якын иде. Әйтеп үткәнемчә, мин шундый фәлсәфә фәлсәфирәк кеше. Э, шул комедияне бер тапкырда куеп та караганым, уйнап та караганым булмады. Менә драматик рольләр генә булды минем башкаруда. Һәм җырларың да нәкъ шулай ук Әйе. синең фәлсәфи һәм күп э, очракта

Әйтәләр, э, гомумән пауза булган очракта да ул пауза мәгънәле пауза булырга тиеш. Менә бу очракта да була шундый моментлар, беләсеңме, бик еш игътибар итәм мин әлеге моментларга. Менә э, җырчылар студиябезгә киләләр. Билгеле, әлеге җырлар, композицияләр, алар барысы да концерт программасы өчен яисә сәхнәдә чыгыш ясар өчен язылган була. Ул моментта була Биючеләр, Әйе. янәшәсендә биючеләр була. Билгеле, менә ул паузаларны, э, озын проигрышларны, әйтик, әйме, ан- анда биючеләр тулыландыра. Менә бу очракта радиога килгәч, бераз гына ниндидер бер уңайсыз хәлдә калалар, дискомфорт дип әйтәм инде мин аларга, шундый, шундый зонада булалар алар, әйме, нәрсә эшләргә белмиләр. Билгеле, кемдер бии ала, кемдер бии алмый. Э, кемдер, билгеле, э, үзен иркен тота, минем белән сөйләшеп алырга мөмкин шул вакытта. Менә әлеге минутта син бу паузаны шундый матур итеп тулыландырдың. Ә минем сөйләшәсем килде, л- мин ләкин уйладым, тагын сөй- җырлаганда да сөйли бу Юк, диер. син матур биисең икән бит. Биюең дә бик матур иде. Э, Менә э, пауза дигәндә э, билгеле төрле вакытта була инде ул пауза дигән әйберләр. Ул радиода да булырга мөмкин. Э, Театраль пауза. Мгм. Менә син ул театраль паузаларны яратасыңмы?
Юк. Ник?
А, Белмим, гомумән мин паузалар яратмыйм, Айгөл. Менә шул кадәрле минем бөтен нәрсәдә э, алып баручы бит инде мин әйеме, Әйе. мәҗлесләр алып баручы. Минем хәтта диджеем да ул шул кадәр инде мине тоемлый. Менә минем э, сүз биргәндә дә, кунакларны чакырганда да бер пауза булырга тиеш түгел. Ул шул кадәр мәгънәви рәвештә э, зас- Тулыландыра. за- әйтәбез бит инде менә теге заставкалар куялар бит, Әйе. көйләр, музыкалар. Шул кадәр ул минем туры килергә тиеш бөтен нәрсәгә. Бер пауза. Шуңа күрә дә менә 5-6 сәгать эшлибез. Соң без бит әле башладык кына. Гүзәл, бетте дә мени соң. Әйдә, сине озынайтырга ярамыймы, тагын калырга ярамыймы? Юк, мәйтәм, аның мәгънәсе бетә. Менә тәмле генә, шушлай гына, матур гына булсын. Менә паузалар булмау сәбәпле, темпоритмда бөтен нәрсә бара. Әле менә бу сорауны син биргәчтен генә минем башымда шундый фикер туды, минем тормышым да паузасыз темпоритмда бара икән. Шуны сорамакчы идем, ә тормышың да ничек дип сорамакчы идем. Син алдан йөгереп җавап бирдең. Менә шул шулай бара икән. Э, юк, мин аны бу сорауны юкка гына бирмәдем, чөнки син әйтең, укыган вакытта ук мин э, читтән торып укырга күчтем. Ләкин күпмедер вакыттан соң түгел, ташлап түгел, ә шул ук моментта син укуыңны дәвам иткәнсең. Мин шуңа күрә дә сорадым. Паузалар турында юкка гына соравым булмады. Анда да син хәтта пауза ясамагансың. Бу декрет паузасы юк, турында. Юк, декрет паузасы булмады, юк. Алсуга ике айлык чагында мин сессиягә чыгып киттем. шул э, монда сессияне бирә идем дә кич белән яңадан өйгә кайта идем ашата идем дә тагын иртә белән китә идем менә шулай йөрдем сиңа менә бу темп ритм ошый ошый мин бер урында торсам минем бераз гына ял көнемдә э, менә өч көн эшлим мәсәлән мин әйеме төнге смена дип саныйм инде мин эшемне миңа бер көн ял җитә бер көннән артык ял була башласа, э, минем ничектер эчтә шундый дискомфорт була башлый. Ничек инде каядыр барырга, нәрсәдер эшләргә. Э, Һич югында бер кая теге бер нинди съемкалар бер нәрсә булмаса, э, спортзалгамы, урмангамы, йогамы, миңа тик торырга ярамый. Мин тик тора башласам, минем застой энергия башлана. Менә бит лимфа йөрми башлый диген, әйе. Э, Бик күп хәбәрләр килә. Э, Әминә исемле тыңлаучыбыз язды. Гүзәлгә сәлам, Тәтештән горурланабыз, яратабыз дигән.

Менә бит.
Айгел, әйдә мин сиңа сорау бирим әле. Әйдә әле. Ә синең үз гомереңдә
менә алып барудан кала, телевидениедән кала, радиодан кала, җыр сәнгатенә. Тагын нәрсә эшли беләсең диген. Җыр сәнгатенә, җырлар яздырып караган. Бәлки синең теге күңел өчен яздырган җырларың бардыр, ләкин дә алар тамашачыларга барып җитмәгәндер. Андый җыр бар, ләкин тамашачыга барып җитмәгән, ул бары тик Бер генә тамашачы өчен, ул да булса үзем өчен яздырылган. Әллә мин әйтәм, шәхсән кемгәдер яздырып җибәрдең? Юк, ул бар, э, беләсеңме нәрсә? Менә э, мин инде аны практикада кулланам, чөнки э, студиябезгә килгән кайбер җырчыларның җырларының кайбер менә мин ала алган моментларында мин кушылып җырлап алам. Ләкин ул бик сирәк күренеш һәм бары тик э, ышаныч булган җырчыларның җырларына гына э, кушылып ала алам мин. Мгм. Айгөл, син бит инде менә алабыз. Теге рольләрне алыштык. Э, Әйдә, Сорау, мичә, әйдә менә шулай кызык итәбез. сорау туды.
э, Җырларга гына кушма түлке, яме. Җырларыңны юк. белмим. Юк, а, менә шушы эшләү дәверендә а, ул бит инде речевой аппарат дигән әйбер бар, әйеме? Э, ник дә булса махсус курслар тагын да э, тавышны кую өстендә речевой аппаратны яхшырту өстендә шушы э, еллар дәверендә эшләгәнең бармы кулла үзеңнең техникаң бармы бер хәзер бит инде бик теге модага кереп китте үзләренең теге ниләрен кейслар кейсларын саталар там поставлю голос научу этому научу тому дип Синдә э, Беләсең, шундай бер, юкмы? Бер шундый җитешсезлегем бар, әйме. Э, җитешсезлек дип әйтмәс идем мин аны. Игътибар иткәнең бармы? Менә актерлар, әйме. Э, бар шундый актерлар, алар э, укта алалар. Алар мөгаллимлек белән шөгыльләнә алалар. Бар гениальный актерлар, ләкин алар укытмыйлар. Ничә тапкыр менә игътибар иткәнем бар. Шул кадәр менә гениаль актер инде. Ә ни өчен бу укытмый икән? Менә ул йә бирелә, йә бирелми. Шәхсән минем өчен, э, мин шәхси дәресләр алып баргалаганым булды. Әгәр дә мөрәҗәгатьләр булса, мин ярдәм итеп җибәрәм. Мгм. Э, бар махсус ниндидер техникалары. Ә менә тавышка килгәндә, шәхсән мин хәтта театраль э, факультетларын тәмамлаганнан соң, радиода эшли башлап, инде күпмедер э, еллар эшләп тәҗрибә туплаганнан соң да мин әле курсларга йөрдем театраль училищега мин э, пичугинаға йөрдем һәм мин шулай ук ирек абый бахман белән э, сүзем дыга булсын шөгыльләндем э, мин шөгыльләнүдән туктамадым бар аның серләре бар аның үзенең техникасы сүздә юк монысы турында инде икенче юлы интервью биргәндә яме миннән әле интервью алган кешеләр юк иде шаяртам гүзәл мин хәзер хыялымны чынга ашырам гүзәл ә беләсеңме мин Минем интервьюларымны бик сирәк табасың. Гәҗиттә бер гәҗитләрдә булса булыр 3-4 кенә интервью булырга мөмкин. Ансы да яшьлек белән бирелгән интервьюлар. Мин инде өлгергән алып баручы хатын-кыз буларак, минем соңгы бер 10-15 елда интервью биргәнем юк. Күп мөрәҗәгать итәләр, ләкин минем биргәнем юк. Сәбәбен сорама. Вакыт Юк, җитмәгәндер әле. Юк, вакыт бар Вакыты җитмәгәндер вакыты. Бәлки шулайдыр.
Китик чиратагы хәбәр. Мин бит сине кунакка чакырдым. Сиңа килә монда хәбәрләр. Хәерле кичләр, Айгөл. Хәерле кичләр, яраткан гүзәлебез. Барысын да булдыра торган гүзәл. Чөнки атаклы Мәхсүмә оныгы бит ул. Бары тик оныклар гына телибез без аңа, яратабыз. Люция исемле тыңлаучыбыз яза. Э, һәм Ләйсән исемле тыңлаучыбыз. Хәерле кичләр, Айгөл гүзәл. Гүзәлне мактап китмәкче булам. Ул шундый тырыш, Үҗәт булган уңган чибәр ханым. Күк шәгәле мотиваторда уңышлар гына телим. Ай, рәхмәт. Э, син тотынсаң, булдырасың барсын да. Күзләр генә тимәсен. Күп сәламнәр белән, яратып, хөрмәт итеп, Апастан Акбировлар гаиләсе язып җибәргәннәр. Әм гүзәлләрнең гүзәле син, осталарның остасы, Син үткәргән кичәләрдән һич тә килми китәсе ди. Менә э, Гүзәлне кичәләр алып баручы буларак, җырчы буларак та бик яратабыз. Аның искиткеч матур җырлары да, тавышы да матур. Киләчәктә дә уңышлар телибез. Тагын э, зур үрләр яуларга язсын, моң чишмәсе саекмасын. Шаулап, гөрләп, җырлап яшә, Гүзәл, зур уңышлар сиңа. Без сине бик яратабыз. Чүпрәлдән Лилия апаң язган. Рәхмәт, Лилия апа.
Республикабызның төрле төбәкләреннән язалар һәм э, инде күп йөрергә туры килә сиңа. Әйе. Аралашырга яратасың. Бик каты.
Җырларга да яратасың. Әйе. Әйдә җырлыйк. Әйдә. Әйдә. Рәхим ит.

Гүзәл Салаватова студиябезнең кунагы. Гүзәл, инде җырларыңны тыңлаганда, э, бу сорау баналь, яңгыраса яңгырасын, тик шулай да менә кызыксынмыйча булдыра алмыйм. Э, бик э, шундый җентекләп, энесеннән җебенә кадәр күзеннән үткәреп, энә күзеннән үткәреп сайлыйсың җырларны һәм инде җырларыңның һәрберсенең дә мәгънәсе ул яшәеш, тормыш турында. Әйе. Кемнәр белән эшлисең бүгенге көндә? Чөнки һәр җырчының хәзер бит инде ул теге модада дип әйтик һәрбер җырчының үзенең авторы бар үзенең аранжировщигы бар минем күңелемә туры килә айгөл вәлиуллина сүзләре шигырьләре һәм реваль хисматуллин көе күптән эшлисеңме алар белән алар белән э, иҗатымның башыннан бирле сөйләп үз әле Ничек менә э, ул бит әле син Беренче бардың чират- да алар э, очраклы кешегә язмыйлар. Юк, юк, очраклы кешегә язмыйлар. Һәм э, язмыш үзе шулай туры китерде, үзе турылады. Беренче җырым минем бәхетле язмышым дип атала иде. Иң беренче җырым. Э, Аннан соң күп тә үтмәде. Ике айдан соңдыр менә шул бәхетле язмышымны беренче тапкыр радиода яңгыратканнан соң э, Айгөл Валиуллина миңа шигырь җибәрде. Текст һәм мин әйтәм бик матур мәгънәле. Моның көе дә бар, Гүзәл, җибәримме ди. Җибәрегез әле дидем. Һәм бу нәкъ менә хәрби операция башланган вакыт иде. Өмет чишмәсе. Ничектер Шулкадәр күңелемә якын булды. Бернигә карамастан, беркайчан да өмет шешмәсе саекмасын һәм өзелмәсен дигән сүзләр белән. Икенче җырым менә шул өмет шешмәсе иде. Шуннан соң инде без Айгөл Валюлина белән хезмәттәшлек итә башладык Риваль Хисматуллин белән. Бүгенге көнгә кадәр менә репертуарымның яртыдан артык җырлары Нәкъ менә аның сүзләренә дә, аның көенә. Димәк, э, очраклы булмаган әлеге э, очрашу, әлеге аралашу. Юк, әлеге менә бүген дигән җырым да нәкъ менә Айгөл Вәлиуллина сүзләренә. Э, мин аны хәтта алгаштын да ул җырны. Айгөлнең шундый сүзләре күңелгә уелып калды. Гүзәл балакаем, бу җырны төбенә кадәр җиткерә алсаң, син генә җиткерә алачаксың диеп. димәк ышаныч булган кешеләргә генә тапшыра җырларын ы авторлар чынлап та алар бит инде ыыы билгеле җырлар күп язалар ләкин бары тик менә шундый төпле мәгънәле җырларны алар бары ышаныч шулайдыр инде айгөл анарсың һәрбер җыр миңа калса язылганда ул ы менә сила мысли дигән әйбер бар бит әйе күз алыйсың да ул фикер көче фикер көче әйе күз алыйсың да ул шундый вакыты җиткәчтен анарсың чынга аша ыыы бәлки Айгөл шигырьләр язганда минем образ күз алдыннан үтәдер дә, ул җыр э, шул фикер көче белән миңа килеп эләгәдер. Э, Мин м, бик еш җырлар яздырмыйм. Бар бит шундый җырчылар, э, коллегалар теге прямо айына Мгм. берничә җыр шыпылдаталар гына яздырып. Э, Менә шул сайланганга күрәдер инде, э, мәгънәсен, көен эзләгәнгә күрә, э, бик теге җентекләп тикшергәнгә күрә. Әй, минем авторларыңа бу урында бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Реваль Хисматуллинга, Айгөл Вәлиуллинага. Э, алар сирәк кенә булса да вакыт-вакыт тыңлыйлар сәхнәдәш тап шоуын, әгәр дә инде э, ишетсәләр, бик зур рәхмәт. Чынлап та, Болгар радиосының э, күпчелек э, җырлары нәкъ менә алар авторлыгында. Болгар радиосы милли музыкаль премиясен тапшыру тантанасында да менә күрәбез авторларның ни дәрәҗәдә кулга кул,

Бүген миңа бәхет елмайды. Юк, аның каравы.
Беләсеңме, чынлап та һәр дүшәмбе э, эфирга чыгабыз тик. Һәр көнне, э, һәр дүшәмбедә, әлбәттә, инде үзләренең яраткан җырчыларын күрә Яңалар, алалар. әйе. Мин 12 э, февраль көнне, мәсәлән, шулай ук сезне чакырыр идем Болгар радиосы концертына, мәсәлән, безне онда күрә алачаксыз. Билгеле, без болай итеп сөйләшеп утырмабыз, тик шулай да Әйе. э, башкачарак форматта, концерт форматында булыр. Э, Концертларга килгәндә, катнаш концертларны яратасың. Яратам.
Ни өчен яратасың, сөйлә әле. Сәхнә арты өчен.
Аралашырга яраткан кеше буларак, минем бу соравым бигрәк тә э, теге э, гадәти яңгырады инде, баналь яңгырады. Юк, Айгөл, э, менә нәкъ менә катнаш концертларда сәхнә артында мин аралашмыйм. Ник?
Мин күзәтергә яратам. А, син шпион. Әйе.
Мин алдан ук э, ясанып, макияжларымны ясап, э, чәчләремне ясап киләм дә, э, берәр сәгать алдан киләм инде мин, э, башлан, башланганчы берәр сәгать алдан киләм. Һәм миңа э, мин менә соңгы вакытларда бик каты психология белән кызыксынам. Хәтта шундый уйлар да бар иде әллә мин әйтәм тагын укырга керергә инде һәм кешенең э, менә типажын характерын үзен тотышын нигәдер менә миңа ошый мин шыпырт кына утырам бутылка белән суымны алам да э, кемнең менә үз, үзен тотышыннан кемнең кем икәнен шунда инде белеп була бәлки мин үземә ә, э, минем аралашу менә ничек дип әйтәләр әле мин бөтен кешене дә үз яныма китермим шулаймыни әйе ә былай бик ачык күренәсең юк әйе мин бик ачык ләкин дә минем дусларым юк диярлек бер ике булса бер ике ышанырдай менә аралашырдай сырыңны сөйләрдәй һәм инде ниндидер планнарыңны әйтердәй Ике. Бер ике дустым бар. Һәм иң яхшы дус үз-үземә үзем. Танышларым күп минем. Ләкин дә якында булучыларым юк. Шуңа күрә миңа күп вакытта да менә теге без бит инде йөрибез бьюти сферага керфек ясатырга да тырнак ясатырга хәзер бит модаға китте анда берничә кушетка куялар да Берничә кешегә керфек ясыйлар мастерлар. Шул керфек ясаган вакытта әле бер мастер сөйли, массажист бу көннәрдә генә. Гүзәл ди миңа, э, синнән соң ди бер кыз килде ди. Һәм э, кто была дип сорый ди. Вот Салаватова булды дип әйтәм ди. Ой, она такая высокомерная, вообще к ней не подъехать, ни на какой это, ни, ни на какой козе не подъехать дип әйтәм. Нигә алай ди? Мин бит ачык. Әгәр дә кеше минем белән аралашасы килә икән, э, Теге, сөйләшәсе килә икән, мин ачык, мин бөтен кешегә дә ачык. Ләкин мин бөтен кешене дә үзем янына якын китермим. Ә иҗат кешесе өчен бу нормаль күренеш дип уйлыйсыңмы? Күрәсеңме, менә бит синең турында э, тәкәбер дип уйлыйлар икән. Әйе, әйе. Э, иҗат кешесе өчен э, бу артык гади булып бетү дә дөрес түгел. Әйе, мин сәхнә артыннан китте бу. Нигә? Бу беләсеңме, киләчәктә үзеңә якын китергән вакытта Ул бу кешене, син аның инде нинди икәнен белеп китерәсең.
Бик тирән уйлыйсың син. Шундый инде мин. Син шул кадәр, шул кадәр фәлсәфәгә биреләсең. Хәтта мин дә аның кадәр фәлсәфәгә бирелмим. Миңа тормыш иптәшем әйтә, Гүзәл, будь проще, ди. Мин бик каты тирән уйлый торган. Гәрчә, э, шәхсән менә син сөйләгәндә мин карап утырам, син сөйләгәннәрне мин нәкъ көзге чагылыш карап утырам. Э, белмим эфирдан соң сөйләшербез Ярый. без бу хакта иң кызыгы гадәттә эфирдан соң була хәерле кичләр уңган булган кызлар ой рәхмәт шундый матур итеп яза зөлфирә исемле тыңлаучыбыз гүзәлне без дә бик яратабыз бик уңган булган киләчәктә тагын да зур уңышларга ирешеп бәхетле булып яшәргә язсын иң матур теләкләр белән апастан әнә сабыең белән зөлфирә апаң диелгән рәхмәт әмма шулай ук инде вконтакте бик күп язалар Ә, син бик яшь бит әле, бөтен сереңне дә ачып бетерергә дигән. Менә шулай серләрне очыр... Юк, ул былай гына серен сөйләгән шикелле, серен ачкан шикелле. Әйтеп утыра, барысын да ачмый. Терсә диләр әле, теге в пределах допустимого диләр. Димәк, шигеннән тыш сөйләми. Хайп ясарлык әйберем юк шул, хөрмәтле яраткан тамашачыларым. Ә үзең яратасыңмы хайп карарга? Юк. Карарга.
Карарга да яратмыйм.
Ник? Кызык бит. Хәтта отписываться итәм. андый кешеләрдән социаль челтәрләрдә социаль челтәрләрдә әйе чыгам андый яратмыйм э, синең үз дөньяң синең үз тормышың әйе. синең үз барыр юлың һәм э, син э, башкаларда синең башкаларда эшең юк әйе мин әйтәсе сүзләрне ник алдан әйтеп барасың син әйдә син җырла мин дә җырлап карыйм киттек

Рәхмәт бик зур. Иң соңгы җеп өмет җебе эзләделәр. Өмет чишмәләрегез кипмәсен, өмет җепләрегез өзелмәсен дигән теләктә. Без тапшыруыбызны дәвам итәбез. Тыңлаучыбыз Гөлсинә яза хәерле кичләр, бик матур җыр дигән. Һәм Әлфия исемле тыңлаучыбыз да яза, хәерле кич, кызлар, сезгә бу аякларыннан сәлам, Гүзәлнең иҗаты белән танышбыз, Әхмәт авыл сабан туен ничә еллар гөрләтте, ди. Сине күбрәк алып баручы буларак беләләрме, әллә җырчы буларак беләләрме?
Якташлар, Буа, Чүпрәле, Кама Тамагы, Ап Бас, э, Шыгырдан, Батыр яклары мине күбрәк алып баручы буларак беләләр. Чакыралар.
Чакыралар, әй, Аллага шөкер. Ләкин дә менә соңгы вакытларда менә радионың көчедер инде бу, әйеме? Әлбәттә. А, Соңгы вакытларда җырчы буларак та чакыра башладылар һәм а, беләсезме ничек Айгөл? Җырчы буларак чакыралар да, ләкин җырларны башкарган арада Гүзәл, сөйлә әле, син шундый тәмләп сөйлисең, диләр. Һәм шундый фикерләр дә әйтәләр. Мин моны үзем үзем үземнән чыгып әйтмим, тамашачылар әйткән фикерне әйтәм. Сөйли белә торган җырчы бит син, диләр.
Һәм э, чынлап та бүгенге көндә э, сөйләм осталыгы булу ул шундый зур өстенлек. Әйе, килешәм.
Э, Фикереңне җиткерә белү. Әйе, фикереңне җи- сөйли белү генә түгел, фикереңне җиткерә белү. Э, Чөнки э, ансы инде башка тема. Ансы бүтән тема. Ә, Ансы башка.
Эфирдан соң.
Ансы эфирдан соң, әйе. Э, Бик күп тыңлаучыларыбыз бүген э, шулай ук үзләренең алкышларын җибәрәләр. Мин инде аларның барысын да э, ничек тә булса Әйтеп бетерергә тырышам, куясың әле. Э, ой, тыңлаучыбыз, әһә, э, бик күп смайликлар килә, зур рәхмәт сезгә, Инсаф исемле тыңлаучыбыз. Э, күрдек сезнең хәбәрегезне, рәхмәт, бик зур, сез бик итәгатьле итеп язасыз үзегезнең фикерләрегезне, рәхмәт. Э, менә Болгар радиосы концертта, әйме, э, без инде катнаш концертлар турында сөйләдек бит. Э, еш кына әйтәләр э, тамашачылар башкача сезнең тамашачыларыгыз бөтенләй башкача кабул итәләр э, сезнең тамашачы аерыла диләр гүзәл менә син әйе бәлки бүгенге көндә күп тамашачы күргән кеше инде син дә шулай ук болгар радиосы тамашачылары башка тамашачылардан чынлап та аерыламысың аерыла ә, мин эфир башланганчы ук әйткән идем сиңа айгөл бу сүзләрне мин тагын кабатлыйм ә, менә безнең радиода Безнең ди- радио дип әйтим әле. Безнеке инде, бергә Безнеке. булгач.
Безнең радиода ничектер иртәдән алып кичкә кадәр а, шул кадәр күңелнең ачыклыгы сизелә бөтен тапшыруларда да, бөтен алып баручыларда да. Хәбәрләр тапшыруын аласыңмы, бүтән тапшыруларны аласыңмы, а, шул кадәр а, нәрсәң фикере югалмый торган, логика белән шундый үрелеп бара торган. Теге а, по нарастающей бара торган дим әле менә урысчалатып әйтсәң. А, Монда Җан бар бу радиода. Хәтта мин утырам, әй, минем уч табаннарым яна, менә мин алкышламаган, бер нәрсә эшләмәгән, мин мондагы җанны сизәм. Һәм безнең, э, чөнки чынлап та студиябезнең үзенең энергетикасы бар. Безнең студиянең энергетикасы менә э, бер карасаң, монда аппаратура безнең тыңлаучыларыбыз да, э, бәлки студиябездә булганнары бардыр, бәлки менә видеодан күреп белүчеләр бардыр. Студиябездә монда әллә нәрсә юк. Монда йомшак диваннар да юк, йомшак креслолар да юк. Без утырган креслолар да хәтта алар йомшак түгел, алар каты. Э, монда аппаратура, монда техника. Ләкин менә тимер томыр булган җирдә бер карасаң, әйме, ничек җан була ала? Менә ул шул кадәр радионың көче, ул менә шул кадәр сүзнең көче. Сүзнең көче һәм э, монда хезмәт итүчеләрнең көче дә. Әйе. Җан ачык э, теге җылылык көче. И шундый рәхәт булды син шулай дип әйткәч чынлап та без э, без бирәбез мондагы энергияны энергетиканы бик рәхәт э, менә без сездән килгән э, энергияга шулай ук тулыланабыз тамашачылардан килгән менә шушы фикерләр безгә эш дәрте бирәләр эш көче бирәләр нәкъ менә сезгә тамашачылар алкышлар белән ничек сезгә иҗат дәрте бирәләр безгә дә нәкъ шулай гүзәл Бүген кич шундый рәхәт булды. Менә әйтәләр бит, авызга авыз куешып, рәхәтләнеп сөйләшеп утырдык. Күз Безнең ясыз шәрисә карап, шөкердәшеп.
нәкъ тә шулай итеп сөйләшеп утырдык. Безнең тыңлаучыларыбыз да сизделәр бугай бу э, сө- сөйләшүнең җылылыгын. Рәхмәт сиңа, ачык күңелең өчен, Рәхмәт, ихласлыгың өчен. Һәм инде синең дә тамашачыларга әйтер фикерең булса, рәхим ит. Берничә минутыбыз гына кала һәм җыр яңгыратырлык вакытыбыз да бар әле. тамашачыларыма минем жырларымны минем иҗатымны шәхси минем үземне яратучыларга бик зур рәхмәтемне җиткерәсем килә һәм бүген шул кадәр дә җылы смслар яздыгыз канатландырдыгыз менә айгөл әйттең бит әле карьеристка түгелме син дип карьеристка түгел менә шул җылы сүз өчен менә шул җылы мөнәсәбәт өчен мин иҗат итәм